Поэт, композитор, юрӑҫ, искусствӑсен тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ. Раҫҫей писателӗсен тата журналистсен союзӗсен пайташӗ. Светлана Васильевна Асамат пирки сӑмах. Унӑн пултарулӑхӗ тӗрлӗ енлӗ те иксӗлми. Хальхинче вӑл вулакана тӗрлӗ халӑхӑн хӗрарӑм поэчӗсен сӑввисене куҫарса «Хӗрарӑм» чӗри кӗнекипе тӗлӗнтерчӗ. Ҫӗнӗ хайлавсем Асамат вулавӗ конкурсра пӗрремӗш хут халӑх умӗнче янӑрарӗҫ. Сӑмах Кӗвӗ юр уявӗнче Маргарита Мельникова корреспондент пулчӗ. Тапӑртатса юрра ярать! Асамат вулавӗ конкурс Ҫӗнӗ Шупашкар хулинчи Юрий Гагарин ячӗллӗ вулавӑшра иртрӗ. Пултарулӑх каҫне чӑваш чӗлхипе литературине вӗрентекенсем хутшӑнчӗҫ. Кашниех е ушкӑнпа пӗр-пӗр сӑвва суйласа илсе Светлана Васильевна куҫарӑвне халӑх умне илсе ҫитерчӗ. Шӑпа екки, йӗкӗлтесе чӗпӗтнисем пурнӑҫӑма пӗр шелсӗр тӑрмаларӗҫ пуҫӑм ҫинчи йӳҫек шухӑшсене, йӗплӗ асилӳсем чиксе шӑтарчӗҫ. Тутари, вырӑс-и, ҫармӑс е латыш-и, кирек епле хӗрарӑм чунӗ черчен те ачаш. Кашни пулма ҫывӑх йышӑнакан ҫав вӑхӑтрах ҫирӗп теме пулать. Хӗрарӑм чӗри кӗнекере шӑпах хӗрарӑм кӑмӑл-туйӑмне уҫса пама тӑрӑшнӑ та. Ҫак конкурса тепӗр питӗ хавхаланса хутшӑнтӑмӑр. Хатӗрленмелӗх вӑхӑчӗ пулчӗ ӗнтӗ пирӗн. Хатӗрлентӗмӗр тӑрӑшса, мӗншӗн тесен Светлана Азамат куҫарӑвӗсем питӗ пире тыткӑнларӗҫ. Питӗ ҫывӑх хӗрарӑм чӗрипе, хӗрарӑм чунӗпе, хӗрарӑм ҫут ҫанталӑкӗпе ҫыхӑннӑ ҫак сӑвӑсем чӗрене илчӗҫ. Сӑвӑсенчи тарӑн шухӑша илсе ҫитересси пирки ҫеҫ мар, сӑнара туллин уҫса парасси пирки те шухӑшланӑ вӗрентекенсем. Сӑвӑ авторӗн халӑх тумне суйласа илнӗ. Питӗ хавас пулчӗ. Вӑл ытти чӗлхесенчен куҫарнӑ хӗрарӑм авторсен сӑввисене вулама. Вот ҫамба эп ӗнтӗ хам та вел та калтыне ҫырнӑ ҫулӑмри сирень тӗме Сӑва, пулас сӑватӑп. Тӳресем актер ӑсталӑхне, хайлав шухӑшне ӑнланнине пахаларӗҫ. Ҫӗнтерӳҫӗсене палӑртни ҫеҫ мар, чи пӗлтерӗшли вара поэзи уявӗ кашни ҫынна тыткӑнлама, ӳнер тӗнчине путма май парнелерӗ. Хӑвӑр ӑша мӗн пуррине, чӑн пуррине калама пултартӑр. Вот чӑн те ничан пек вӑл. Эпир хамӑр калас тенине чӑн сӑмахпа калама пултаратпӑр пулсан, эпир хӑюллӑ, эпир патвар. Эрне кӑларӑмлӑ Маргарита Мельникова, Георгий Кривошеин. Атя, не ярас марччӗ.